Turakihana Pakupaku, nā Joy Cowley te tuhi, nā Gavin Bishop ngā whakaahua, nā Katerina Te Heikoko Mataira te tuhi i whakamāori. He aha te kaupapa o tēnei kōrero? Uh, thanks, Turakihana. Turakihana, ai. Turakihana Pakupaku. Karakihana pakupaku. Waho atu o te tāone, tērā te wā o tētahi pāmu ātaahua me tētahi tarakihana pakupaku noa iho, me tētahi tamaiti māhunga. Tēnā, ko wai tērā ki o whakaaro? Ai. Pakeke rawa te tamaiti, kua tawhito te tarakihana, kua horomia te pāmu i te taone. Kei hea te tamaiti e nai nei? Tamaiti. Ai. Kua kaumātua i e nei, kua kaumātua. Noho roa te tarakihana i tētahi pākoro kanu kanu. Kātahi ia ka mauria ki tētahi wāhi hoko motuka. Ki reira noho ai he kākano pātiti i tōna pūkaha. He moemoeā mō Papatuanuku i ōna wira. Ka kī te kaihokohoko, he tarakihana rāwe, he tarakihana kaha, he chugga chugga tarakihana kore rawa e hē. Taukuri e māku e hoko te kī a te tangata hei ika, ka pai mo taku waka hei ika. Nā ia rā ka tō waka te tarakihana ki te moana, ka panaia whakamuri ki te wai, engari kāore te wai tote i pai ki te tarakihana, kāre hoki e pai te noho o ngā kāroro i tōna puku,

Taukuri e te kī a te wahine, he maramara wāhie i ōna pūkoro, ka pai mō taku mahi hoko wāhie. He aha te wāhie ki ō whakaaro? Ā, tere. Āe. Nā ia rā ka tōtō wāhie te tarakihana ki ngā whare o te tāone, Ehara tērā i te mahi pai ki te tarakihana, he kākano pātiti i tōna puku. He moemoeā mō Papatuanuku i ōna wira. Ka chaga hū tōna puku, ka chaga hā tōna hinu, ka hē tōna manawa. Ka whakahokia anō ia ki te wāhi hoko motuka, ki te kaihokohoko me tana kī, He tarakihana rawe, he tarakihana kaha, he chugga chugga tarakihana kore rawa e hē. Taukuri e te kī a Hanokoko, Ko e Hanokoko, kei he āia whai. Mā te tarakihana e kume taku waka. ki te whakatūtū kirihimete i te tāone. Pakuru ana te werawera o Tarakihana, rahi rawa te waka o Hana Koko. Nenehi rawa te tiriti. Chaka chaka hū, kua paheke ngā niho. Chaka chaka hā, kua tarapeke ngā wera. Hoki whakamuri ana te waka o Hanakoko ki waenga o ngā patu paiarihi. Kei he ngā patu paiarihi? Kei. Ai, ko ene ko ngā patu paiarihi. Ka whakahokia anō te tarakihana paku ki te wāhi hoko motuka. I tēnei wā, kīhai te kaihokohoko i kī, He tarakihana rawe ia, he tarakihana kaha ia, he chugga-chugga tarakihana ia, kore rawa e hē, kīhai ia i hāmumu. Ka noho, ka noho, ka noho a Tarakihana. Tae mai tētahi rā o te kōanga, ka tae mai he tangata māhunga kena, he kākano pātiti i tōna hāte. Ko te one o Papatuanuku i ōna pūtu. He aha te mahi a te tarakihana rawe pēnā i a koe i te wāhi hoko motukā? Tana kī, Ka titiro anō taua tangata, tau kuri ē! tana kī, ka awhiawhi i te tarakihana hei tiro makutu mā te tangata. He aha te take e awhi ana ia te tarakihana? Kore mai ho. Oh. Koe te, ko te tarakihana o tōna pāmu i a ia e nohenohi ana. Mahara na kui. Mm. Ko ia te tamaiti, mahunga kena. Ka hokona e te tangata mahunga kena taua tarakihana paku. Ka taraua hia ki tana pāmu ātāhua tawhiti rawa atu i te taone. I reira e tatari mai ana tōna wahine me wana tamariki tokorima he māhunga keno, kena tō te katoa. Ka karanga atu taua tangata i kitea te tarakihana o te wā e tamariki tonu ana hau. He tarakihana rawe, he tarakihana kaha, he chaga chaga tarakihana kore rawa e he. Ka mapu, ka wheo, te tarakihana paku, i hē anō ia? He aha whakaaro? Kao. Kore, kore rawa atu, i chaka chaka pārekareka ia mō āke tonu atu.